Oh, kia whakaonga! Okay, kia whai kia hau! Hei au! Where? Uh, kua puta nā te karanga a te taira whiti ki ngā iwi o te motu. Kia hui mai ki runga ki te tūranga, no whai kia kei pā, ā, takahia, mai rā te whenu whapa, no whai kia hui mai ki runga ki te kāinga, su, sūru, whamaui, yeah! He hōnore e korōria ki te Atua e mau ngā rongo ki te whenua, he whakaaro pai ki ngā tāngata katoa. Āmine. E tika ana! Me wehi ki tō tātou Matua nui te Rangi, mō Āna manaakitanga ki runga i a tātou kua whakaemi mai nei i tēnei rā. Ka tahuri ake ki ngā mate hūhā o te wā, haere atu rā koutou katoa, ki te tini, ki te mano, ki tua o whakarere. Ki ngā rua kōiwi o ngā mātua tīpuna, ki reira e okioki ai. Nā reira, moe moe rā, moe mai rā. Haere, whaatu! Hoki wairua mai ki a tātou ngā māhuetanga iho rā i konei, tēnā tātou katoa. Anei te reo o Te Tai Rāwhiti e mihi kau ana ki te whare e tū iho nei, ki te marae e takoto nei. Kīngi Tūheitia, Pōtatau Te Wherowhero, Te Tuawhitu, Tainui waka, Tainui tangata, tēnā koutou katoa. Ka huri te kei o te waka ki te kaupapa kōrero, me kī, pēnei, Kia whiria te muka tāngata, kia kotahi ai te taura pāpori. Mā taku taura o te kōtaitanga e whiria ai tātou katoa. Nā reira, koinei te Kāreti o Kapiana kua tau nei ki te tūhonohono ngā kōrero tuku iho, ngā pūrākau o rātou mā kua haere ki tua o Whakarere. E hika mā! I taka te whakaaro ki ahau, tēnā, ko wai taua tauira papai i roto i te ao Māori ki ahau, e whakakotahi nei i a tātou? E, ka māuitia, ki te kīataranga, e, ka wai te tipua, ka wai te tangata, e, ka māuitia ki te kīataranga, E, ka whai te ma... Nō, ka whai te ngāngara! E, ka māui tikitiki i a Tarangai! Ko Māui tērā ki ahau. E whiria ngā muka o Te Taura Tangata. Pākehā mai, Tauiwi mai, Māori mai. Ka taea e tātou katoa o Aotearoa te whai i a ia hei tauira pai mō ngā mahi kei mua i te aroaro. Kia hoki atu anō tātou ki te pūrākau a Māui me ōna tuakana, kia tūhonohono ngā kaupapa kōrero o te wā. Ka tino kaha a Māui ki te akiaki i ōna tuakana ki te hoi ki te hōhonutanga o te moana. Ki reira, ka whiu atu tana matau ika i whiwhi mai te kauae o tōna kuia a Murirangawhenua. Ka tōia mai a Māui, ka hei ake te ika nui rawa, mai raro, ki runga. Kātahi ka tapaina e ia te whenua ko te ika Māui. E te tī, e te tā, koinei te whenua e tū ake nei tātou i runga i tēnei wā. Ahakoa ngā whiu o te wā, kei te ora tonu ngā uara ki roto i tēnei pūrākau Māori hei tauira pai o te whanaungatanga me te mahi tahi, kia whai tātou i ngā tapuwae a Māui. Nā reira. He te marea, he Māui kei roto i ahau, he Māui kei roto hoki i a koutou. Tēnā, kia hoki ngā whakaaro ki ngā mahi a te tipua rā, a Māui. Nāna i wāwāhi te huarahi kia anga whakamua tātou o ināianei. Kāti, me pērā anō tātou o ināianei ki a Māui me ōna tuakana. Kia mahi ngātahi ai rātou, kia kotahi Te Taura Tangata hei oranga mō tātou o ināianei. Nā reira, kia noho tūturu tātou katoa ki ngā tūāhuatanga kei roto i te pūrākau a Māui, hei oranga tonutanga mō te āpōpō e haere ake nei. Inā pea kei te hoki ahau ki te pātai tuarua mō Te Taura Tangata, arā, he aha tōku mōhiotanga e hāngai pū ana ki te pūrākau, ngā kōrero tuku iho rānei e peata mai tōku taonga ahurea? Me pēwhea hoki te hāpai Te Taura Tangata hei oranga mō tōku hāpori a Mangatū? Kei aku nui, kei aku rahi, tahuri mai ō koutou tāringa ki ahau. Kia hoki atu anō tātou ki te momo a te tipua rā a Māui Tikitiki-a-Taranga me ōna tuakana. Mei kore ake rātou e mahi tahi, kua kore mātou e noho ki runga i tēnei whenua. E kore taea tātou te hoki ki ō tātou pāpori, huri noa i te motu. Kāti, ka huri ki tōku ukaipo, ko te hāpori a Mangatū. Te wāhi i whakaaweawe e ahau kia whai i ngā kōrero tuku iho a ngā mātua tīpuna. Otirā, ngā uaratanga kua waihotia e te matua tangata, a Te Kooti, Arikirangi, Te Turuki, i roto i ngā karakia a Te Haahi Wairoatapu. He peka nā Te Haahi Ringatū. Kia whakapono atu tōku hāpori a Mangatū ki a Ihoa Ngāmano, kia whai i ngā kōrero a te Paipera Tapu, kia aroha atu tētahi ki tētahi. Kāti, me pēhea hoki te whakatinanatanga, whakatinanahia o Te Taura Tangata hei oranga mō te hāpori o Mangatū? Tēnā, ko Māui te whakatinanatanga o ēnei pātai ki ahau. Nā reira, anei he whakatauki, ahakoa ko wai koe, ka taea, ahakoa nō whea koe, he uri koe nā Māui, kātahi. Ka rua, kia hoki atu anō ki tōku hāpori, ki te whakapono, kia whai i ngā tohutohu o te Atua, hei whakakōtahi ai te taura tangata. Nā reira, hē te mārea, anei he kōrero whakakōpani mōku. Toitū te kupu, toitū te whenua, toitū te kotahitanga o ngā iwi. Tōku.